Мәрбута. Э, менә инде баштан темага кергәнче без теманы аңлап китергә тиешбез. Тә нәрсә ул? Әйе, тә хәрефен без беләбез. Гап гади без белә торган тә хәрефе. Тә, ти, ту, әт. Ә нәрсәсең ул мәрбута? Нәрсә аңлата мәрбута дигән сүз? Мәрбута ул бәйләнгән дигән сүз. бәйләнгәндә нәрсә белән нәрсә бәйләнгәнен хәзер карап китәбез. Бер яктан караганда, тә хәрефенең менә шушы ике канатын өскә күтәргәннәр дә, күзләрен өстенә күтәргәннәр. Менә бу канатларын өскә күтәреп бәйләнгән кебек. Менә шулай иттереп. Һәм күзен менә шунда куялар. Бу бер яктан караганда тә хәрфен бәйләнгән кебек. Ә икенче яктан караганда, игътибар итегез әле, нәрсәгә ошаган аның гәүдәсе? Әйе, ул безнең һә хәрефенә ошаган. Һә хәрефенә. Һә, һи, һу, әһ дигән хәрефкә ул безнең бугазыбыз төбеннән чыга торган бик йомшак, бик җиңел хәреф. Хә хәрефен ашаган. Менә аның гәүдәсе, менә хә хәрефенең, ә менә күзләре тә хәрефенеке кебек. Менә ике яктан бәйләнгән дип аңлатырга була. Тә хәрефенең өстән канатларын бәйләп куйганнар да күзләрен шушы өскә күтәргәннәр, яисә хә хәрефен тә хәрефе белән бәйләгән кебек килеп чыга. Әмма безнең китабыбызда менә шушылай итеп язган. Тә хәрефе, аннары тигезлек билгесе язган һәм менә шушылай итеп язылган. Һәм менә болай итеп язылган. Э, менә булар арасында тигезлек билгесе куелган. Менә бу Тә хәрефе белән менә бу тәләр бөтенесе дә бер дигән сүз бит инде. Ә менә ни өчен кирәк соң ул? Бер тә хәрефе булгач, ул, ул гына җитмими, җитми микән дигән сорау да туырга мөмкин бит дигәндә. Менә шушы тә марбуты бәйләнгәндә ул һәрвакыт сүзләр азагында була. Сүз азагында женского рода. Безнең татар телендә бит инде мужской, женский род дигән юк. Ә менә рус телендә без беләбез э, слова женского рода һәм слова мужского рода. Менә гарәпләрдә дә шушы күренеш бар. Менә э, э, хатын кыз җенесенең э, э, ниен э, э, сүзен белдерә торган э, сүзләрнең азагында менә шушы бәйләнгән тә хәрефен куялар. Һәм әйтеп киттек инде, ул һәрвакыт Сүз азагында гына була дидек. Менә бу тә безнең, ул безнең сүз башында да була, сүз уртасында да, сүз азагында да була. Ә менә безнең тә марбуты бәйләнгән тә һәрвакыт булачак, э, тик сүз азагында гына. Һәм шуңа күрү белән без инде аңлаячакбыз, аһа, бу сүзнең азагы һәм менә бу сүз женского рода икәнен. Менә безгә укыр, укыр өчен шушы мәгълүматны белү җитә. Ничек итеп укыйлар соң аны? Ул безнең укыганда, кушып укыганда менә шушы без белә торган тә хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Тә, ти, ту. Э, менә оч... Менә без Ачигеле китабыбызның э,

Менә бу инде без э, сүзләрне кушып укыганда ничек була дидек. Ә менә инде э, сүзләрне э, менә шушы тәмарбутага беткән сүздә туктасак, безнең менә шушы туктаганда икенче кагыйдәләр килеп чыга. Менә бу китаптагы ниләрне карасак инде күренә, как будто тун гына бар. Тән дә юк бу китаптагы нигә э, мисаллар арасында тин дә юк, тә дә, ти дә, ту дә юк. Җәмәгать, менә шушы тә марбута өстендә булырга мөмкин бөтен хәрәкәләрдә. Тә дә булырга мөмкин, ти дә булырга мөмкин, ту да булырга мөмкин, тән булырга да мөмкин, тин булырга да мөмкин һәм тун булырга да мөмкин. Э, менә мондагы мисаллардан караганда как будто тун гына э, тамарбута тун дигән э, ни белән генә килгән кебек э, тәнбин дама белән генә килгән кебек ә менә туктаганда ничек менә бер мисал алып килик әле

Менә монда инде туктаган очракта безнең менә бу хәрефнең нәрсәсе кирәк булган? Менә гәүдәсе кирәк булган. Гәүдәсендә безнең нинди хәреф тора? Х хәрефе тора. Х, х хәрефе тора. Менә шушы х хәрефенә нишләтәбез? Куябыз тә марбута. Җәмилә. Э, э, т э, хәрефенең күзләрен дә искә алмыйбыз. Аннар аның өстендәге бөтен тәнвиннәрне дә, хәрәкәләрне дә искә алмыйбыз. Туктаганда моны х хәрефен сәкин белән туктыйбыз. Җәмиләһ. Сәгыйдәтүн җәмиләһ. Менә үзебезнең э, менә бу э, китабыбыздагы күнегүләрдән э, ясап карыйк. Менә беренче юлны мин бөтенләй укыйм укыйм да, иң соңгы сүздә минем тыным бетте ди, миңа тын алырга кирәк һәм мин шул урында туктыйм.

Менә тагын бер э, сүз алыйк. Менә без монда бер сүз алдык. Җәннә, җәннәт сүзен алдык менә. Җәннәтү, җәннәтүн. Әгәр дә без укып укыйбыз икән, җәннәтүн, җәннәтүн тәтәтә дип икенче сүзләрне кушып китәбез икән, без укыйбыз җәннәтүн дип. Ә яисә менә шушы сүздә безнең тыныбыз бетә икән, безгә бу сүздә туктарга кирәк икән, без җәннәһ

Тин тора, тән тора, тә, ти, ту. Менә ничә э, торалар әйме? Э, э, өч төрле хәрәкәт тора, өч төрле тәнвин тора. Бөтенесендә туктаганда ничебез? Тә марбутан, тә марбутаның тә хәрефенә, тә хәрефенең күзләренә ике ноктага игътибар итмибез. Һәм менә мондагы тәнвиннәргә, хәрәкәләргә игътибар итмибез. Алмаштырабыз, гәүдәсенә куябыз сәкин һәм һә дип туктыйбыз.

сәкен гарит куеп. Менә бу үзебез куя торган сәкен, ул сәкен гарит дип атала. Без әле ул э, бу туктау э, темаларын яхшы итеп алдагы дәресләребездә тагын бер мәртәбә яхшы итеп үтәбез. Әгәр дә сез шушы дәрестән менә шушыны э, Тамар бутыда туктаган очракта ничек туктыйбыз икәнен төшенеп калсагыз, алда була торган дәресләрдән җиңелрәк булачак инде. Әгәр дә бөтенләй инде аңлап бетермәсәгез, әле без туктау дәресен э, тагын бер мәртәбә э, үтәчәкбез. Менә инде безнең дәресебез ахырга якынлашты. Бүгенге дәресен без нәрсә аңлап калырга тиешбез? Нәрсә үттек без? Әйе, без бүген иттек тә марбута дигән э, теманы. Тә марбута ул инде тә хәрефе бәйләнгән тәне аңлата. Ул һәр вакыт сүзнең азагында гына була. Тә марбута бер вакытта да сүзнең уртасында да булырга мөмкин түгел һәм сүзнең башында да булырга мөмкин. Һәрвакыт сүз азагында гына була. Без инде гарәп булмаган кешеләр Коръән Кәримне укырга кирәк булгач, безгә бит әле бөтен сүзләрдә бөтенесе бер сүз кебек кенә, кайсы җирдә туктарга икән, кайда монда сүз азагы дип аптырап торганда, әгәр дә тәмәрбутыны күрсәк, без инде күрү белән аңлыйбыз. Аһа, бу безнең сүзнең азагы икән, менә монда туктарга була дип аңлыйбыз, әйме. Һәм инде тәмәрбуты әйттек, инде ул тәмәрбуты

Тә, ти, ту, тән, тин, тун дип укыйбыз. Ә менә инде туктаган очракта без аның нәрсәсенә игътибар итәбез? Әйе, без аның гәүдәсенә игътибар итәбез. Әйттек бит, ул х хәрефе белән тә хәрефе бәйләнгән дип. Тә хәрефенең күзләре, х хәрефенең гәүдәсе. Менә туктаган очракта ул безнең х хәрефенә без сәкен куеп туктыйбыз. Әгәр дә инде сез менә бүген гидәрсән шушы материалны төшенеп калсагыз, сез инде бу дәресне бик яхшы үзләштергән буласыз. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.